Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela swi tikombe nga ku n'wendzamhala ya lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune a yi nga olovi yi ta tika swinene Hi fike hi vona xiyimbeleri Doctor Joe Shirimani va posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha va nga ku chaviseteni ka vanhu lava lavaka ku humesa tiphurojeke ka n'hweti ya N'wendzamhala. Hi swi tiva kahle leswaku ri hi N'wendzamhala Mister Post va yi humesa album na kokwani Dayina Mavhayivhayi kasi na Mahlalu wa Xitsonga na yena u tivise leswaku ri ta humesa album hi N'wendzamhala. Se va fike va tsala leswi landzelaka, lava va nga ta zama ku humesa hi December khomani swi tiya. December i ya wa matimba se hi ndlela yin'wanyana Dr Joe Shirimani lave le ku chaviseteni leswaku munhu la nga ta ringeta matshalatshala ya ku va a humesa album hi N'wendzamhala a rivali mhaka ku N'wendzamhala lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mune va ta va va pfarile ku hava na nqambi na yin'we yi nga ta yimisana na vona hi N'wendzamhala swilo swa muxaka lowuwani swa ku chaviseta chaviseta hi swi tiva swi endliwa hi va Benny Mayengana va Mr Post Se loko Doctor Joe Shirimana vona va chaviseta hi ndlela leyiwani xana swi nga swi karhi swi vula leswaku ri Doctor Joe Shirimani va sweke swa matimba ngopfu eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune ke swi tikomba nga ku swi ta chavisa leswi va nga sweka swona se leswi vula leswaku vanhu vo fana na Mr Post a va ti vonile a va khomi swi tiya hi mhaka ku Doctor Joe Shirimani va swi tivise ximfumo leswaku va ya ku pfaleni hi N'wendzamhala na loko ho languta laha hi ta swi vona leswaku ve le studio ku le ku tirhiweni swinene loko wo languta laha emichinini ku tshame rhangani the producer kasi se khalenyana swithombe swi karhi swi hangalaka laha hi nga vona na beni mahingani the president na hlavu the gupta va ri estudio xa dr joe shirman swi tikomba kahle leswaku ri ku le ku tirhiweni se leswi swi vula leswaku ri hinkwavo lava nga ta humesa hi n'wendzamhala a va khomi swi tiya hi mhaka ku ku ta tika se loko hi hundza eka yaleyo swi tikombe nga kokwani dayina mavhayivhayi yi kandziya laha ku nga kandziya beni mahingani the president hi ta tsundzuka leswaku ka loko va na nyimpi exikarhi ka benny mahingani the president na kokwani dayina mavhayivhayi kokwani dayina va karhi va vula leswaku ri benny mahingani the president va yivi nghoma ya vona ya mavhayivhayi sweswiwani nyana hi voni nkandziso kokwani dayina mavhayivhayi wa risimu leri nga ta va ri ri kona eka album leyi nga ta huma hi n'wendzamhala nakona va ha kandziyela kwala benny mahingani the president va nga hundza hi kona hi ta tsundzuka risimu ra benny mayingani the president ri no muzamo ro sungula leri nga huma hi lembe ra magidi mbirhi khume ntlhanu ku na xiphemu xin'wana xa ku tsemisa xo tu cheleta dayina n'wamaxalana hi twa ni le ka nghoma ya kokwani dayina mavhayivhayi leyi nga ta huma va swi khumba sweswo se swi tikomba nga kokwani dayina mavhayivhayi na benny mayingani the president va famba ndlela yin'we se swi tikombe nga ku nyimpi ya tinghoma exikarhi ka benny mayingani the president na kokwani dayina ya ha ta ya emahlweni